atmaten tisetmatin anda ma tellam azul fell-awen bɣiɣ ad d-meslayeɣ s lɛejlan dans une petite vidéo kan kagi dans une courte vidéo anda bɣiɣ ad d-meslayeɣ ɣef idaken i d-ittafen akken iman-nsen daxel messenger ur ɛlimen ara mni ten-igren ar daxel li groupe yal llan widak i d-itekriyen di groupe ur ɛeggun ara Atan kma tkren tskriyin d luluf n ligrup. Wigini, c'est l'église du tout puissant, knisat Allah al Qadir, ur yellin ara maḍi d imasiḥiyen. Ayɣer? Xaṭer Bɣan ad kellxen imdanen. Ad n-tafeḍ sselmaden daxel s teqbaylit, sɛan kopye kole kra n litekst, ttelḥaqen-ten-id tujur d widak-nni. Ttanterdin yimdanen d akken ur ttilin ara en contact avec les pasteurs, ur ttilin ara en contact avec les églises, Akken daɣen sselmaden dakken la Bible azgen yelha deg-s, azgen yettwakkes. Alor, ay atmaten a tiyessetmatin, ḥadret iman-nwen ɣef ligroup-agi. Ma tufam iman-nwen daxel ligroup-nni, steqsit, init-as anwa i yettjirin ligroup-agi. Init-as bɣiɣ ad t-sseqsiɣ ɣef kra n tɣawsiwin. Init-as sseqsit kan, ad teẓrem ad ken-kksen daxel ligroup-nni. Akken daɣen d lɛib ad k-iger yiwen l-group ma yella ur tesseqsaḍ ara. Mi wigini, iwacu i d-xedmen ligroup-agi? Iwakken ad rẓen arraw n Sidi Rebbi. Xaṭer sselmaden dakken Lmasiḥ yusa-d deg ṣṣifa n tmeṭṭut en 1991. C'est une secte qui vient de ravager le monde et en particulier dagi-nni ar ɣur-neɣ, dɣa sɛan widak i yesselmaden s teqbaylit daxel d ijdiden ur d-ɣrin quelque part, ur ɣrin la Bible, d acu ttkellixen, d akellex i ttkellixen, dɣa ay atmaten, Lmasiḥ yenna-ak deg Matta rebɛa u ɛecrin setta u ɛecrin, yenna-ak ma nnan-awen atan deg uneẓruf, ma nnan-awen yeffer quelque part, ur ttamenet ara, sagi ma nnan-awen-d atan deg Lacin neɣ nnan-awen-d atan deg Marikan, ur ttamnet ara. Alura amek ara d as-nfiq i wigini? Wigini ad ten-naf d akken rnan-k-id al-grup, l-messenger, biɣir ma tɛelmeḍ. Alma tufiḍ-d kan iman-ik neɣ iman-im daxel-is. Les instructions i ttelḥaqen ɣur wat anda i tettilim en contact avec les églises. Ɣur wat anda i tettilim en contact avec les pasteurs. D acu-tagi sselmaden. Or que ayagini contraire akkit Lebɣi n Sidi Ṛebbi yellan deg La Bible. Ɣef ddemma wayagi-ni, ay atmaten a tiysetmatin, ad d-iniɣ, ḥadret iman-nwen ɣef lgrup-agi-ni, axaṭer atan d timerẓiwt i ttruẓun, d ahuddu i tthuddun, sbiɛiden agdud n Sidi Ṛebbi ɣef ɣef wawal-is. Ma yella tufam iman-nwen daxel Messenger, steqsit. Init-as anwa i d-aɣ-d-igren ar dagi, d acu i tesselmadem. Ad teẓrem d akken nuḥna ad ken-id iḍeggren ar berra, xaṭer ur ḥemmlen ara win i ttnadin. Aytmaten tiysetmatin, Lmasiḥ kan i nesɛa, xaṭer asmi ara d-yuɣal, yal tiṭ ad twali. Ǧǧiɣ-awen-d netta talwit ɣer tikkelt nniḍen.